Maitei, mba'éichapa peime? Hola, cómo están? Amog̃uahẽta peẽme pene rembiaporã ko ára pegua, les hago llegar la tarea correspondiente a la fecha. Ñamba'apóta ñanearanduka togue veintiséis ha veintisiétepe. Trabajaremos en la página veintiséis y veintisiete de nuestro libro de guaraní. Jareko ñepyrũrã péicha, peteĩha, número uno, Ambohéra ko'ã mymba, nómbro estos animales, ápe jareko vaka, vaka ra'y ha vaka me, que sería el toro, se le agrega el sufijo me para identificar que es masculino. Amoñe'ẽ kirirĩhápe, leo en forma silenciosa, amoñe'ẽta ñepyrũrã che. Oĩ ningo opaichagua vaka ojoavýva ojohegui peteĩtei, existen diversos tipos de vacas que se diferencian uno de otro. Vaka ipukúina peteĩ mokõipa métro rupi, mide aproximadamente un metro con setenta. Po térã poteĩ jasy oguereko peve omongaru chupe isy. Upevarã omokambu vaka imemby. Upe rire okarúma avei isýicha kapi'i ha ambue ka'avo rehe. Seis o siete meses aproximadamente su madre le amamanta. Después ya se alimenta como su madre comiendo pastos u otras hierbas. Vakara'y okakuaa isy ryépe. dos terneritos o la vaca, trece en el útero de la madre. Upépe oĩ porundy jasy aja, están ahí durante nueve mes. Upe rire vaca ra'y oĩma osẽ hag̃uáicha okápe, después ya está listo para nacer. Vaca ra'y pya'e okakuaa, crecen muy rápido. Vaka heñói oñemoña ha omano opavave hekovévaicha. Las vacas nacen, crecen y mueren como todos los animales. Vaka ndoikopya'éi, oikokuaa avei ag̃uínte ipy'aguapy rekógui. Las vacas no corren, no son rápidos y viven cerca porque son mansos. Avei ikatu ipochy. ha'e heta jey ipochy ramo iñarõitei, también hay algunos que son bravos. Ha'e oiko yvy apére oĩha pe kapi'i térã korápe, puede vivir donde haya pastizales o dentro de un corral. Ambojoaju ho'ýpe, uno con flecha, opaichagua ojoavýva ipuku hína omongakuaa, omokambu, kapi'i, poryndy, heñói, oñemoña, omano, ipy'aguapy, ipochy, ipochy ha iñarõitrei. Ko'ág̃a jahecha tamándipa oho. Upéi jareko péicha he'i ñamyenyhẽ ko kuadrigráma ha amoĩmba ñe'ẽ kurusu guaraníme. Amyenyhẽ. Diferénte mba'épa he'ise guaraníme ha amoĩta ko'ápe. Toda kláse míve, cría, da de mamar, nueve, reproduce, agresiva, se enoja, pasto, es tranquila y naz. Ko'ã ikatu petopa hína ñe'ẽpe togue 26 pes. Las palabras o las traducciones de esta palabra pueden encontrar en la página 26. justamente en esta columna están todas esas, esas traducciones. Y las siguientes, muy fácil. Ah, moimba moñe'erã vacavi, completo de la lectura. Vaca, va'eñe'ẽpa falta ko'ápe, avei ko'ápe, po térã poteĩ jasy oguereho peve, chupe isy. Okakuaa isy ryépe, vakara'y pya'e, Ipochy ramo iñarãiterei ha'e oiko yvy apére oĩha tekapi'i térã ñamynyhẽta vuelta. Completar los espacios en blanco a través de la lectura. Upéi amoĩmba moñe'ẽrãgui. Máva rehepa oñeñe'ẽ? Máva mávarã. A quiénes se les nombra acá en la primera parte va'i entonces.